Jien jisimni Anna u sa mill-bidunett kont inġorr f'qalbi l-ħolm imħallat mal-għana tal-fidi u l-wegħdiet tal-Mulej. F'Iżrael, kull tifla kienet tħaddan ix-xewqa li tifforma familja li ssawwar f'ġufha l-kontinwità tal-poplu tagħna. Kont inħares lejn is-smewwiet b'għajnejn mimlija tama, filwaqt li madwari, l-istejjer tal-antenati tagħna kienu jitriegħdu fit-toroq bħal leġġendi u misteri. It-tradizzjonijiet u l-valuri tal-poplu tagħna kienu mnaqqxin f'ruħna sa minn kmieni. u jien kont naf li r-rwol ta' mara kien ferm aktar minn sempliċi preżenza ħdejn żewġha, kienet il-pedament siekta li żżomm id-dar u tħares il-wirt tal-fidi. Dak kien żmien meta l-piż ta' familja kien jiddependi fuq it-tfal u l-barka li tarahom jikbru taħt it-tagħlim tal-Mulej. Ħafna drabi kont nimmaġina l-idejn żgħar ta' tarbija jmissu tiegħi, il-preżenza tagħha timla dari bid-daħk u l-ħajja. Fil-jiem ċari, il-ħolm tiegħi kellu forma, fil-jiem ta' maltempata, inbidel f'talb sieket. Ma kienx hemm mod kif tispjega dan l-uġigħ ta' vojt mhux magħruf iżda bqajt nemmen. Maż-żmien, kull ġest tiegħi deher qisu wegħda mħaxkna lis-sema. Fil-moħbi, qalbi kienet rawwem iċ-ċertezza li xi darba l-Mulej kien se jisma' x-xewqa l-aktar profonda tiegħi. F'moħħ żagħżugħa, kollox deher possibbli u fil-qrib, sakemm wieħed ikollu l-fidi. U l-fidi tiegħi kienet kostanti, bħal ġiri ta' xmara li qatt ma tieqaf. Iżda hekk kif bdejt nikber, bdejt nifhem li mhux il-ħolm kollu jitwieled biex jitwettaq fil-ħin li nixtiequ aħna. It-triq sal-laqgħa ma' dak li l-aktar xtaqt kienet immarkata b'stennija ta' dwejjaq. Ġrajt li kienu jgħaddu bejn ix-xewqa ta' futur fil-qrib u r-realtà iebsa tal-preżent li ħallietni bla tweġibiet. Il-laqgħa ma' Elkana ġabet tifsira ġdida f'ħajti. Kien raġel tajjeb, magħruf għar-rettitudni tiegħu u r-rispett lejn il-fidi tal-antenati tagħna. Iż-żwieġ kien iċċelebrat bħala sinjal ta' barka, u l-ħarsiet ta' tama kienu mdawra lejna. F'dak iż-żmien, li tkun mart raġel bħal Elkana kien motiv ta' unur, u ħassejt li l-Mulej kien qiegħed fit-triq tiegħi xi ħadd denju, xi ħadd li kien se jaqsam miegħi l-piż tar-responsabbiltajiet u l-ħolm. Il-poligamija, prattika li kienet għadha komuni fis-soċjetà tagħna, kienet parti mir-realtà tiegħi ma' Elkana. Kellu mara oħra, Peninna, u għall-kuntrarju tiegħi, hi kienet imbierka bi tfal. Għalkemm kont naf li l-imħabba ta' Elkana għalija kienet vera, ma stajtx nevita li l-preżenza ta' Peninna ġġib dell fuq darna. Fis-skiet kont nosserva 'l uliedha jiġru u jilagħbu, u dak il-vojt f'qalbi kien isir aktar profond, ferita inviżibbli li qatt ma dehret li tfieq. Elkana kien jipprova jfarraġni, jassigurani li l-affezzjoni tiegħu għalija ma kinitx tiddependi mill-kapaċità tiegħi li nġib it-tfal fid-dinja. Kien ġentili u pprova jtaffi l-uġigħ tiegħi, iżda kont naf li din kienet ferita li l-kliem ta' mħabba ma kienx se jfejjaq. Il-ħarsa li kien jagħtini kienet ħelwa u f'mumenti ta' ħlewwa, kważi emmint li n-nuqqas ta' tfal ma kienx daqshekk importanti. Iżda, ġewwa fija, is-skiet kien jgħajjat, ifakkarni li għall-mara f'Iżrael, il-maternità ma kinitx biss xewqa, iżda barka mqaddsa li kienet tiddefinixxi r-rwol tagħna fid-dinja. Sibt ruħi maqsuma bejn l-imħabba ta' Elkana u l-uġigħ li kont sterili. Kull darba li Peninna kienet turi l-ferħ tagħha bħala omm, xi ħaġa ġewwa fija kienet tinkiser. Il-provokazzjonijiet tagħha ma kinux biss kliem, kienu vleġeġ sparati direttament lejn l-ispirtu tiegħi, li kien diġà fraġli. Ippruvajt insib kenn fil-fidi, infittex fit-talb mod kif niffaċċja din il-prova, iżda s-sensazzjoni ta' inadegwatezza baqgħet tissegwini. Il-jiem saru twal u l-iljieli aktar solitarji. Minkejja l-faraġ ta' Elkana, il-kumpanija ta' Peninna kienet tfakkira kostanti tal-kundizzjoni tiegħi. Bil-mod il-mod, qalbi bdiet tinkiser taħt il-piż ta' dan il-piż, u t-tama, li qabel kienet luminuża, Bdiet issir leħħa dejjem aktar 'il bogħod. Madankollu, fil-qalb tiegħi, kont għadni nżomm xrara ta' fidi. Fl-aktar fond ta' ruħi, kont nemmen li l-Mulej ma kienx nesieni. Id-diffikultajiet u l-isfidi li kont niffaċċja fiż-żwieġ kienu qishom tħejjija siekta għal xi ħaġa li kont għadni ma nifhimx. Il-ħin t'Alla mhuwiex tagħna, u din kienet verità li bdiet tieħu l-għeruq f'ruħi. Kien hekk li tgħallimt nistenna, inġorr il-piż tal-uġigħ ħdejn l-imħabba li kelli għal Elkana. F'dik l-istennija kwieta, kont niżra' kull demgħa bħal żerriegħa, bit-tama li xi darba l-Mulej kien se jisma' t-talb tiegħi u jagħtini l-grazzja li tant kont infittex. In-nuqqas ta' tfal kien uġigħ li kien jinfed ruħi, ferita li kienet tħabbat kuljum meta kont inħares madwari u nara nisa jħaddnu 'l uliedhom. F'Iżrael, il-maternità ma kinitx biss xewqa, kienet barka li tissiġilla l-ħajja ta' mara bi skop u tifsira. Madankollu, kont ngħix fil-vojt ta' skiet, skiet li kien ifakkarni, ma' kull sbieħ, f'dak li deher li kien 'il bogħod minn idejja. Dan il-vojt ma setax jimtela la bil-kliem ta' faraġ ta' Elkana, u lanqas bil-ġesti ta' mħabba, għax kien xewqa li twieldet mill-aktar fond tiegħi nnifsi. Kull laqgħa ma' Peninna kienet tiġġedded dan l-uġigħ. Filwaqt li hi imbierka bi tfal, kienet turi l-fertilità tagħha b'mod evidenti, Jien kont qisni siġra bla frott, ma nistax noffri frott lil darna. Peninna ma kinitx toqgħod lura milli tfakkarni f'dan il-fatt, u kliemha ma kienx biss mitkellem, kien mitfugħ bil-kefrija ta' min jaf il-fond tal-kolp li jikkawża. Il-provokazzjonijiet tagħha, dejjem moħbija bl-indifferenza, kienu jġegħluni nħoss li ma kontx denja tal-imħabba ta' Elkana u lanqas tal-barka tal-Mulej. U dan kien juġagħni aktar minn kull ferita fiżika. Ma' kull demgħa mxerrda bil-moħbi, kont infittex is-saħħa fil-Mulej, iżda l-ispirtu tiegħi deher li qed jitgħajja. Kont nistaqsi lili nnifsi, nistaqsi jekk kienx hemm xi ħaġa fija li kienet biegħdet mill-barka tal-maternità, jekk it-talb tiegħi ma kienx denju li jinstema'. F'dak iż-żmien, l-isterilità kienet meqjusa bħala tip ta' marka, sinjal ta' diżapprovazzjoni, u l-mistħija li kont inħoss kienet tkissirni. Filwaqt li l-oħrajn kienu joqlu għajnejhom lejn is-sema bi gratitudni, jien kont imbaxxihom, nibża' li x-xewqat tiegħi kienu biss delijiet ta' xi ħaġa li qatt ma kienet se tiġri. L-imħabba ta' Elkana kienet issostnini, iżda ma setgħetx timla l-vojt li kont inġorr f'ġufi. Kont nara l-għożża f'għajnejh, l-isforz tiegħu biex iżommni soda, iżda kien hemm distanza li lanqas l-aktar imħabba sinċiera ma setgħet taqbeż. L-uġigħ tal-isterilità kien xi ħaġa li kelli nsofri waħdi, uġigħ li hu, għalkemm ipprova, qatt ma seta' jifhem għal kollox. Hekk, darna nqasmet bejn il-ferħ ta' wlied Peninna u l-lament sieket li kont inġorr. Bdejt nitbiegħed, infittex fis-skiet mod kif nifhem x'kien qed jiġri ġewwa fija. It-talb tiegħi sar ġemġim kostanti, konversazzjoni intima mal-Mulej, fejn kont inqiegħed l-ansjetà kollha tiegħi, id-disperazzjoni kollha tiegħi. Il-fidi li qabel kienet issaħħaħni, issa saret kenn fraġli, imħawwad kontinwament mid-dubji u mis-sens ta' rifjut. Xorta waħda, xi ħaġa fija kienet tirreżisti, tama dgħajfa li, forsi, l-Mulej kien għadu jismagħni. Fil-mumenti tal-akbar solitudni, kont nipprova niftakar il-wegħdiet tal-poplu tagħna, il-mirakli li l-Mulej kien għamel għal dawk li fdaw fih. Kien hemm wegħda moħbija fis-skiet u jien kont naqbad magħha bħall-aħħar ankra. Hekk għext bejn l-uġigħ u t-tama, bejn iċ-ċertezza tal-fraġilità tiegħi u l-fidi fil-qawwa tal-Mulej. U kien f'dan l-abbiss ta' inċertezzi li tgħallimt nippersisti. Kull jum li għadda, l-uġigħ tan-nuqqas kien jitqawwa, iżda kont naf li l-unika tama tiegħi kienet fil-Mulej. Kont nosserva d-dinja madwari, il-leqq f'għajnejn l-ommijiet, id-daħk ferħan tat-tfal, u kont nistaqsi lili nnifsi jekk dan il-ferħ qatt kienx se jmiss ħajti wkoll. Ma stajtx nibdel dak li d-destin deher li kien ċaħħadni minnu, iżda t-tama xorta waħda kienet tgħammar f'qalbi. Fil-mumenti tal-akbar disperazzjoni, ħassejt li l-fidi tiegħi kienet l-unika saħħa li setgħet isostni l-ispirtu tiegħi. Is-skiet tad-dar vojta sar art fertili għat-talb tiegħi. Fis-solitudni ta' kull għodwa kmieni, kont ningħata fit-talb, inpoġġi f'idejn il-Mulej il-piż kollu li kont inġorr. Kull dema kienet talba, appell, talba biex is-sema tisma' l-uġigħ ta' mara li kienet titlob biss għal ċans. Kont nitlob għal miraklu. Hekk kif għadda ż-żmien, it-talb tiegħi sar aktar profond, djalogu intimu mal-inviżibbli. Kont naf li l-Mulej kien jisma' kull kelma, u dan kien jagħtini tama dgħajfa, bħal fjamma li tinsisti li tibqa' taqbad minkejja r-riħ kontra. Anke mingħajr tweġiba immedjata, il-fidi kienet issostnini u tiggwidani matul il-jiem mudlama. Kienet stennija ta' uġigħ, iżda fl-istess ħin mimlija paċi misterjuża, li stajt insib biss meta ddur kompletament lejn il-preżenza tal-Mulej. Matul dawn il-mumenti ta' talb, ħassejt li xi ħaġa akbar kienet għaddejja, għalkemm kont għadni ma nifhimx x'inhi. Il-wegħdiet u l-għemejjel tal-passat kienu jżommu t-tama tiegħi ħajja. Kont naf li l-Mulej, fil-ħniena tiegħu, seta' jbiddel il-ħajjiet u d-destini, u dan ippermettieli noħlom bil-possibbiltà ta' miraklu. Din it-tama, żgħira kemm kienet żgħira, kienet l-ankra tiegħi, dak li żammni milli negħreq kompletament fid-disperazzjoni li kienet iddur mar-ruħ tiegħi. Anke bil-kliem ta' Peninna u l-piż tal-kundizzjoni tiegħi, ma ħallejtx ir-risentiment jitfi d-dawl tat-tama. Kien faċli li ċċedi għall-imrarija, iżda xi ħaġa ġewwa fija rreżistiet, forza sikta li rrifjutat li ċċedi. Qalb pluġieħ u skiet sibt fidi li ma titeżżiex, fidi li rrifjutat li tinqered. Din it-tama kienet it-tweġiba tiegħi għat-tbatija, ir-reżistenza siekta tiegħi kontra r-realtà krudili li kienet iddawwarni. Hekk, tgħallimt nibdel l-uġigħ tiegħi f'talb u l-ansjetà tiegħi f'tama. F'dak li deher stennija bla tmiem, sibt paċi li ma tistax tiġi spjegata, ċertezza li l-Mulej dejjem jaġixxi fil-ħin it-tajjeb. Wasal il-jum meta l-uġigħ u t-tama tiegħi ltaqgħu u fhimt li kelli nagħmel xi ħaġa aktar mit-talb ta' kuljum tiegħi. Ħassejt li, biex ninstema' mill-Mulej, kelli npoġġi ruħi kollha quddiemu, ninsa kull kburija, u nħalli tidher il-profondità tal-afflizzjoni tiegħi. B'dan l-għan, ħejjejt ruħi biex immur fit-tempju f'Silo, inġorr f'qalbi talba ħerqana li ma setgħetx tibqa' tinżamm aktar. Kont naf li, quddiem Alla, ma stajtx naħbi l-kobor tat-tbatija tiegħi. Meta dħalt fit-tempju, il-piż tas-skiet dawwarni bħal mantar u ruħi sabet spazju sigur biex tiftaħ qalbha dwar dak li tant drabi kien maħnuq. Hemm, għal rkopptejja u waħdi, ħallejt l-ansjetajiet kollha tiegħi jfuru bħal xmara qawwija, ċediment assolut lill-Mulej. It-talb tiegħi kien ċediment sħiħ tal-esseri tiegħi, fejn kull kelma ntqalet bl-intensità ta' min m'għandux tama oħra. Kont nitlob bil-ħerqa, inwiegħed li, jekk hu jagħtini iben, kont niddedikah kompletament lilu. Mitlufa fit-talb tiegħi, ħassejt li l-uġigħ kollu tiegħi kien qed jinbidel f'tama, qisu t-tempju kien l-artal innifsu fejn kont qed inpoġġi qalbi mkissra. Kont naf li, meta wegħedt li nikkonsagra lil ibni lill-Mulej, kont qed noffri l-aktar sagrifiċċju prezzjuż. Ma kien hemm l-ebda garanzija ta' tweġiba, iżda l-fidi tiegħi qaltli li l-Mulej ma kienx se jinjora t-talba sinċiera ta' ruħ li kienet qed tingħata kompletament. F'dak il-mument, it-talb tiegħi ma kienx biss xewqa, kien att ta' rinunzja, wegħda ta' mħabba u fidi li kellha tibdel ħajti għal dejjem. Kien f'dak il-waqt li s-saċerdot Eli resaq, imħawwad bl-intensità tat-talb tiegħi. Ħares lejja b'suspett, jinterpreta d-disperazzjoni tiegħi bħala sinjal ta' sokor. Madankollu, meta spjegajt l-afflizzjoni tiegħi, irnexxieli nurih il-profondità tal-uġigħ u l-fidi tiegħi. Eli, meta fehem is-serjetà tat-talba tiegħi, bierek it-talb tiegħi u assigurani li Alla kien se jwieġeb it-talba tiegħi. Meta smajt kliemu ħassejt serħan profond, qisu l-Mulej kien, fil-fatt, sema' lili. Kull pass li ħadt hekk kif ħriġt mit-tempju kien immarkat b'sensazzjoni ta' ħeffa, paċi profonda li tista' ġġib biss iċ-ċertezza ta' barka. Kont naf li l-Mulej kien ra l-ansjetà tiegħi u sema' t-talba tiegħi. F'dak il-mument, ħajti kollha dehret li kienet se tinbidel, qisu ċiklu ta' stennija kien qrib it-tmiem tiegħu. Għeli, bil-barka tiegħu, kien il-medjatur li ssigilla l-patt bejni u bejn il-Mulej. Mort lura d-dar b'kunfidenza mġedda, ċertezza li l-ebda tbatija ma setgħet theżżeż. Anke mingħajr ma rajt ir-riżultat tat-talb tiegħi, il-paċi li kienet timla qalbi kienet it-tweġiba li tant kont nixxennaq għaliha. F'dawk il-mumenti ta' skiet, fejn qabel kien hemm biss inċertezza, issa kienet issaltan sigurtà li l-Mulej biss seta' jipprovdi. Bil-barka ta' Eli bħala simbolu tat-tweġiba divina, ħajti kienet sejra lejn kapitlu ġdid. Ma kontx naf kif jew meta t-talb tiegħi kien se jiġi mwieġeb, iżda għall-ewwel darba, it-tama kienet reali daqs l-uġigħ li darba ġarrejt. Għadda ż-żmien u l-Mulej, fidil fil-wegħdiet tiegħu, għamel l-impossibbli jseħħ f'ħajti. F'mument li deher bħal ħolma, ħassejt il-bidu ta' ħajja ġdida tikber ġewwa fija. Ġufi, li qabel kien vojt u mmarkat bl-uġigħ, issa kien iġorr il-wegħda ħajja li tant kont nittallab għaliha. Kien qisu kull demgħa li xħedt kienet inżammet mill-Mulej u issa inbidlet fit-tweġiba li kont ilni nistenna ħajti kollha. Ġewwa fija, Samwel kien qed jifforma u qalbi, qabel oppressa, timtela b'ferħ li ma jistax jiġi deskritt. Hekk kif għaddew ix-xhur, it-tama tiegħi saret realtà ma' kull sinjal ta' ħajja li kont inħoss. Ma' kull moviment, l-ispirtu tiegħi kien jogħla u l-piż tal-uġigħ kien jitferrex bħaċ-ċpar quddiem ix-xemx. Samwel kien aktar minn iben, kien ix-xhieda tal-qawwa tal-Mulej, il-prova li l-wegħdiet t'Alla ma jfallux. It-talba dosprata tiegħi kienet ġiet imwieġba, u l-Mulej mhux biss sema' t-talba tiegħi, iżda biddel ħajti. Jien, li qabel kont inġorr il-piż tal-isterilità, issa kont qed nesperjenza l-miraklu tal-maternità. It-twelid ta' Samwel kien mument ta' riverenza u gratitudni. Meta rajt wiċċu għall-ewwel darba, fhimt li l-fidi u l-persistenza tiegħi kienu ġew ippremjati b'mod abbundanti. Kien rigal, prova viżibbli tal-kura divina f'ħajti. Fil-jiem li segwew, kull mument ma' Samwel kien mimli b'ferħ li l-kliem ma setax jiddeskrivi. Dak l-iben, tant mistenni, kien it-twettiq ta' dak kollu li kont ħlomt, u ruħi kienet titenna fil-preżenza tal-Mulej, tirringrazzja għat-tjubija infinita tiegħu. Il-preżenza ta' Samwel f'Dirjajja ġabet paċi li damet serħan li ħa post it-tbatija kollha tal-imgħoddi. Peninna, bl-istħajjil tagħha, ma baqgħetx tħawwad ruħi. Kelli t-tweġiba li kont qed infittex u l-fidi tiegħi issa kienet bla tixkil, soda daqs il-blat. Samwel kien il-prova li l-Mulej hu fidil ma' dawk li jfittxuh b'qalb safja, u dan tani fehma ġdida dwar il-qawwa tat-talb u tar-rabta miegħu. Waqt li kont narah jikber kont naf li ma kienx tiegħi biss iżda t'Alla. Ftakart f'kull kelma li għidt fit-talba tiegħi fit-tempju, fil-wegħda li għamilt fin-niket tiegħi, u li Samwel kien maħsub għal għanola. Il-gratitudni li ħassejt kienet bla qies, iżda magħha kien hemm it-tħejja biex inżomm kelmti, għax kont naf li, xi darba, kelli nerġa' nagħtih lura lill-Mulej, kif wegħidt. Samwel kien aktar minn miraklu f'ħajti, kien il-bidu ta' storja ġdida għal Iżrael. Kont naf li, f'idejn Alla, ibni kien se jġib bidla u tama għall-poplu tagħna. U, waqt li kont qed inrabbih, il-fidi tiegħi kibret biss għax kont naf li, bħalma l-Mulej sama l-karba tiegħi, hu kien se jmexxih fit-triq biex iwettaq il-ħsieb tiegħu. Wasal il-jum meta kelli nwettaq il-wegħda li kont għamilt fit-tempju. Samwel għadu tfajjel diġà kellu fuqu d-destin li jien, fin-niket tiegħi, tajt f'idejn il-Mulej. Kull jum li għaddejt miegħu, iċ-ċertezza li ma kienx tiegħi biss kien qed tisoda f'qalbi. Kont naf li, kif wegħidt, kelli neħdu fit-tempju u nikkonsagrah lill-Mulej. Din kienet biċċa xogħol li, għalkemm tweġġa', kont se naċċetta bl-umiltà għax Alla tani ħafna aktar milli jistħoqqli. Meta fl-aħħar tħejjejt biex nitlaq, ruħi kienet maqsuma bejn il-ferħ li nżomm kelmti u l-uġigħ tal-firda. Kull pass lejn it-tempju f'Silo kien prova ta' fidi u ubbidjenza. Ftakart fil-mument meta, bid-dmugħ, għamilt il-wegħda lill-Mulej. Issa, kont lesta biex nonoraha, konxja li Samwel, aktar minn iben, kien offerta ħajja lil Alla li tani l-miraklu tal-maternità. Ruħi kienet taħlita ta' gratitudni u rassenjazzjoni waqt li mxejt fi triqti ħdejh. Meta wasalna fit-tempju, paċi siekta ħadmitni, qisu l-Mulej kien qed iħaddanni, jagħtini s-saħħa li kelli bżonn. B'qalbi magħsura, ippreżentajt lil Samwel lis-saċerdot Għeli, l-istess wieħed li kien bierek it-talba tiegħi żmien ilu. It-tifkira ta' dak l-ewwel laqgħa ġiet f'moħħi, u fhimt li kollox kien parti minn pjan akbar. Issa, hawn kont inżomm kelmti bil-konvinzjoni li Samwel kien fiż-żgur taħt il-ħarsien tal-Mulej. Meta tajt lil Samwel għas-servizz t'Alla, ħassejt li ħajti ntlet b'mod sħiħ. Hu kien il-frott ta' fidi sħiħa u s-simbolu tat-tjieba tal-Mulej. Kull demgħa li xerridt fin-nuqqas tiegħu kienet se tkun tribut ta' mħabba u ċaħda, għax kont naf li Samwel kien maħsub għal għemejjel kbar, biex ikun strument f'idejn il-Mulej għall-ġid tal-poplu tagħna. U din iċ-ċertezza tatni s-saħħa biex niffaċċja l-uġigħ tal-firda. Fil-jiem li ġew wara, ħassejt il-vojt tan-nuqqas tiegħu, iżda wkoll il-ferħ tal-missjoni mwettqa. Qalbi, għalkemm immarkata bin-nuqqas ta' Samwel, strieħet fil-paċi ta' min jaf li għamel dak li hu ġust u ta' ġieħ quddiem il-Mulej. Kull sena, kont inżuru fit-tempju, nieħu miegħi l-bies li kont nagħmel jien stess, sinjali żgħar ta' mħabba u devozzjoni, tifkiriet ta' omm li, għalkemm 'il bogħod, qatt ma tieqaf tħobbu mill-qalb. Kull darba li rajtu, Samwel deher aktar b'saħħtu, aktar għaqli, qisu l-Mulej innifsu kien qed imexxih u jsawwru. Kont naf li kien qed jikber fil-grazzja, u dan farraġni. Ma kienx biss iben, iżda rigal għall-poplu kollu ta' Iżrael. Meta rajtu fit-tempju, ikkonsagrat għas-servizz t'Alla, qalbi mtliet bil-kburija u s-serenità. Il-fidi tiegħi kienet wasslitni sa dak il-mument, u kont naf li l-istess Alla li semgħani, issa kien qed jisma' wkoll it-talb ta' Samwel. Wara li tajt lil Samwel il-Mulej, ħajti bdiet tkun immarkata b'paċi u gratitudni profonda. Għalkemm il-vojt tan-nuqqas tiegħu kien reali, ħassejt f'ruħi li s-sagrifiċċju tiegħi kien milqugħ u li l-Mulej, fit-tjieba tiegħu, kien qed jieħu ħsiebi. Kont fil-paċi kuntenta bil-għan li hu wera f'ħajti. Samwel issa kien don għal Iżrael u l-Mulej kien se jippremjani b'modi li qatt ma kont nobsor. Ftit wara, għall-għaġeb tiegħi, erġajt ġejt imbierka bid-don tal-maternità. Alla, li ra qalbi fidila u d-dedikazzjoni tiegħi, tani tfal oħra. Il-barka ta' ġenerazzjoni ġdida mliet dari bid-daħk u l-ferħ, u b'mod mhux mistenni, ħajti, li qabel kienet immarkata bl-infertilità u l-uġigħ, inbidlet f'nixxiegħa ta' ħajja u tama. Kull tarbija li żammejt f'dirgħajja kienet tfakkira tat-tjieba t'Alla u l-ħlas tal-fidi tiegħi. Ma' kull wild ftakart fil-karba ta' dari, il-lili ta' disperazzjoni, u ntbaħt li l-Mulej qatt ma telaqni. Hu sema' t-talb tiegħi u, fl-għerf tiegħu, wieġeb b'mod abbundanti, ferm aktar milli stajt noħlom. Kull tbissima, kull tgħanniqa, kienet don, rigal li mela dari b'sħana li ma tistax titfisser. Is-snin ta' stennija u ċaħda ġew restawrati u ruħi, li qabel kienet miġruħa, issa kienet tfur bil-ferħ. Kull jum li għadda, fhimt li l-Mulej mhux biss wieġeb għall-karba tiegħi, iżda premja l-ubbidjenza u d-dedikazzjoni tiegħi b'mod sħiħ. Ma kienx hemm post għall-mrar jew in-nidem. Samwel serva lill-Mulej b'dedikazzjoni u jien, f'dari, doqt il-ferħ ta' omm imbierka. Kien qisu Alla kien qed jgħidli li għal dawk li jafdaw fih hemm dejjem skop u premju. Iż-żjarat annwali lil Samwel fit-tempju saru ritwal ta' tiġdid spiritwali. Kull laqgħa mill-ġdid kienet mument ta' ferħ, tifkira li l-fidi tiegħi ġiet onorata. Rajtu jikber u kont naf li kien qed iwettaq id-destin tiegħu. U, meta rġajt lura d-dar, sibt ruħi mdawra bit-tfal l-oħra li l-Mulej tani. L-imħabba li ħassejt għal kull wieħed minnhom kienet ir-rifless tat-tjieba t'Alla f'ħajti, prova li l-fedeltà tiegħi ma kinitx għal xejn. L-istorja tiegħi, li bdiet bl-uġigħ u d-disperazzjoni, inbidlet f'mixja ta' barkiet u kisbiet. Il-Mulej urani li hu fidil, li l-wegħdiet tiegħu jitwettqu u li xejn minn dak li nagħtuh ma jiġi njorat. Il-premju t'Alla mhux biss mela l-vojt ta' ruħi, iżda wkoll biddel ħajti f'xhieda ħajja tal-ħniena u l-grazzja tiegħu. Anki fiċ-ċirkustanzi l-aktar diffiċli il-Mulej jisma' l-karba tal-qlub sinċieri. Kull demgħa, kull talba u kull ċaħda nbiddlu f'barkiet li jidwu mhux biss f'ħajti, iżda fil-ħajja tal-poplu kollu tiegħi. Dak li darba kien uġigħ sar wirt ta' fidi, tama u ubbidjenza. It-triq tiegħi, li qabel kienet waħedha, sabet skop u twettiq f'idejn Alla, li, fit-tjieba infinita tiegħu, onorani ferm aktar milli qatt ħlomt. Inħalli biċċa minn ruħi, xhieda li Alla qatt ma jitlaq lil dawk li jafdaw fih. Il-fidi tiegħi, ipprovata u ppremjata, hi tfakkira li għal kull wieħed u waħda minna hemm żmien u tweġiba. Jalla x-xhieda tiegħi tispira lilek biex tibqa' sħiħ, a, anki meta t-tweġibiet jidhru 'l bogħod. Sa ma nerġgħu niltaqgħu.